Дуслар туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә Кырым якларыннан, Кырымның иң гүзәл, иң матур җире. Мин сезгә күрсәткән идем бит, менә шушы камераны бик хикмәтле күзкәй кызык кына төшерә. Бу аңа төшерелгән беренче репортаж, шуңа күрә бераз кыек-мыек өлешләре булса, гафу итә күрегез, яме. Бүгенге безнең сүз булачак Дива дип аталган кыядан. Аның биеклеге 51 метр барлыгы. Аңа ике төрле юл белән менеп була. Әйдәгез, күп сөйләгәнче, мин сезгә хәзер менәбез дә һәм шуның өстенә сезгә барысын да, барысын да күрсәтәчәкмен. Киттек. Дивага берничә юл белән, ысул белән менеп була. Бар кешечә менәргә, әйме? Ә бар менә шушы. Карагыз, менә шушындый тауларга, монда нидер торбалар бар. Шушында басып, Без хәзер менә без хәзер кешечә сукмакка чыгабыз. Хәзер бик матур манзара ачылачак. Үзегез дә шаккатарсыз. Без әле яңа гына аста идек бит. Хәзер Өстә булачакбыз. Менә моннан әле дива монда түгел. Дива каршы якта. Дива әнә тегендә. Ә менә бу без яңа гына булган шәһәр пляжы. Шундый матур ачыла. Әнә тегендә өстә Айпетри тавы. Әнә тегендә Айпетри тавы. Менә монда шәһәр пляжы кичә мин сезгә шуннан күрсәттем репортаж. Монда кешеләр катамаранда да. Җәмәгать, менә шушындый матурлыкка 10 балдан ничә бал куясыз? Языгыз әле. Ә без барабыз алга таба. Дивага таба. Менә абынып китә яздым. Үзем дә харап булыр идем. Шушы камерада харап булыр иде. Хәзер каршыда шушы дива ачыла.

Ә менә була. Менә беренчесе мин сезгә берсендә күрсәткән идем. Асылмалы күпер хәзер якынрак килеп күрсәтәм. Менә асылмалы күперне күрәсезме? Асылмалы күпер менә шушы. Ләкин аның өчен акча түләргә кирәк. 500 рублей, да, проход? Да, стоимость прохода 500 рублей. Ага. Менә шулай, дуслар, шушы Асылмалы күпер аша үтү бер якка 500 сум, күрәсең, теге якка чыксаң 500, яңадан кайтыйм дисәң 500 сум. Ләкин әгәр дә сезнең ә, шундый мөмкинлек бар, мәсәлән, ә, Асылмалы күпер аша үтәсең бер якка 500 сум түлисең, ә яңадан чыгасың, төшәсең баскычлардан буйлап. Күрәсезме, әнә анда баскыч, баскыч, баскыч, баскыч. Күп сөйләгәнче, дуслар, әйдәгез, хәзер без шушы баскычлар буенча бергәләп төшик әле яңа. Менә шушындый баскычлар буенча башта диңгез буена кадәр төшәбез. Аннан соң саны башлыйбыз баскычларны. Ха, астан дивының очына кадәр менеп җитәр өчен барлыгы 260 баскычны үтәргә кирәк. Булдырып булыр микән? Әлбәттә. Әй, кешенең булдыра алмаган әйберсе бар микән? Әйдә, төшәбез бергәләп. Менә без шаккатып карап торабыз. Кыяның менә бу өлешеннән кешеләр суга сикерә. Бу бернинди профессионаллар да түгел, гади кешеләр. Моннан менә монда кадәр. Игътибар белән карасагыз, мондагы ташлар шул кадәр шома, хәтта кроссовки кисәң дә, шул кадәр куркыта, тимер аякта ашыган шикелле. Шуңа күрә мин менә монда рәшәткә бар. Рәшәткә бар. Менә ничек ялтырап тора бу ташлар. Аллага тапшырып, дуслар, менә шушы алтыннар дигәндә тавышым ишетелә микән минем? Әйдәгез, хәзер менә бу баскычлардан меник әле. Болар 1905 елда салынган баскычлар, ягъни бер гасырдан күбрәк вакыт үткән инде. Хәзер Ничәнче? 2025 ел. Җил монда бик каты. Әле без бик каты өскә менмәсәк тә, менә минем инде башым бераз әйләнә хәзер. Ох. Сезгә бик сизелмидер, дуслар.

Өстәгә мәсәлән кешеләр менгән вакытта син аста көтеп торасың. Ух, мин инде хәтта әлсери дә башладым. Югыйсә спортсмен булсам да. Ну что ты, как там? Хәзер өстәге кешеләрнең төшкәнен күрсәтәм. Монда менә шушындый үсемлекләр үсеп беткән. тоткычлары. Бу хаман да шул 1905 елда Мальцовлар дигән кешеләр, байлар ясаткан булган, күрәсең. Шушы баскычларны да алар ясаткан булганнар. Ә бу дива үзе ничек барлыкка килгән дисәгез, минем артымда төп Кырым таулары. 1927 елда монда бик көчле булган җир тетрәү нәтиҗәсендә шушы Дива дигән кыя аерылган да һәм диңгезгә таба киткән. Һәм белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә дә әкренләп кенә әкренләп кенә шушы Дива кыясы үрмәли икән, әкренләп кенә диңгезгә таба. Ә без килеп җиттек теге асылмалы күпернең икенче башына бер башын тегендә сезгә күрсәткән идем бит менә хәзер аның икенче башы үзегез карагыз менә бу асылмалы күпернең бер башы әнә тегендә мин сезгә күрсәткән идем икенче башы бер башыннан икенче башына үтәргә 500 сум һәм бу да кире очракта да шулай карагыз әле нинди әкияти манзара ачыла Кеш битәйме? Ләкин, дуслар, безнең маршрут әле моның белән генә тәмамланмый. Ну что, Алексей, идем дальше, покоря Диву. 256 ступени.
Әйе, 256 ди мин, 260 дип укыган, барыбер инде шул чама. Менә тагын күрсәтим әле, ниндирәк өлешләре дә бар. Менә мондый, күрәсезме? Бу хәтта баскыч дисәң баскыч түгел. Заманында күрәсең бу баскыч булган. Ләкин үзегез күреп торасыз, нинди монда җилләр исеп тора. Ә, шторм да була, су да монда менеп җитәдер. Һәм барысы бергә менә шулай ташларга тәэсир итеп ташлар чәрдәкләнә. Ә без хаман менәбез, менәбез, менәбез. Ә, дуслар, әйтергә кирәк монда менү бушлай. Әйе, Аллага шөкер әле Кырымда шундый бушлай урыннарда бармыйм инде юри сезгә. Моны сөйли сөйли барам. Юри вакыт дуслар өчен, тегендә өскә кадәр менмәс өчен, ләкин мин күреп торам, очы кырые бу диваның инде күренә. Мондагы манзара тагы да матуррак ачыла. Әнә тегендә Алексей. Монда камерада ерак шикелле күренә юк. Чынлыкта ул бик якын. Нинди нинди гүзәллек. Менә аны бу як хәзер күрсәтәм. Эй, күзкәй, мин күзкәй дип камерага әйтәм. Аның белән дә эшләргә өйрәнергә кирәк. Менә бу Кошка дигән тау, мәче. Менә бу аның башы. Кыз әле охшаганмы, юкмы? Мин инде кычкырып сөйлим, монда чир чөнки бик каты сез бик ишетелмидер дә. Әйдәгез, менә торабыз. 260 кына баскыч име бер караганда, әйтүе генә җиңел. Менә башласаң, бу 260 баскыч 2600 баскычта әйләнә. Менә монда өскәрәк менгән саен ташлар ныграк чәрдәкләнгән, чөнки монда өстәрәк җилләр бигрәк катырак. Шуңа да Алар шушы җил нәтиҗәсендә ашаладыр да. Дөресен әйтә, әйтәм мин, биеклектән курка торган кеше. Бераз курку бар. Ләкин курку булса да сер бирмәскә тырышам. Менә монда китте ташлар. Ә, нитә торган. Шуа торган. Җитәбез җәмәгать. Әнә тегендә очы. Хәзер белербез, карыйбыз. Аягына күрәсезме, чүплекләр дә бар. Чүплек шыплап тулган. Бу менә бер чүплек. Менә монда икенче чүплек. Иң кызыгы хәзер бу чүпләрне көненә ничә тапкыр төшерәләр һәм кем монда менә торгандыр. Именно монда менәр өчен һәрхәллә биеклектән курыкмаска кирәк. Менә монда шундый кызык. Менә тегендә кешеләр йөзеп тора. Смешно, да? Әнә тегендә катамараннар, әнә тегендә без әле бүген кайда булдык? Шәһәр йорт буенда. Ну что, как твои ощущения?

Аннан соң ягында бер әле нидә бар? Флаг, аның белмим мәгънәсе нәрсәдә. Менә монда флаг, но э, бер нинди материалдан ясалмаган, ул ясалган нинди калайдан күрәсең. Белмим мәгънәсен. Бәлки сезнең арада акыллы башлар бардыр, языгыз әле. Ни өчен э, куелган микән бу флаг? Хәзер мин сезгә тагын күрсәтәм Калипетри тавын. Әләтеңдә Айпетри тавы. Мин сезгә әйттем бит, бу Дива заманында булган менә шушы Кырым тауларының бер өлеше. Ләкин 1927 елда җир тетрәү нәтиҗәсендә шушы Диваның бер өлеше аерылган һәм менә монда диңгезгә таба Бу килгән. Бу тау панея дип атала. Менә бу панея, ә менә бу панея һәм шушы дива арасында монда заманында булган монах дигән шулай ук бер кыя, ләкин менә монда 1931 елда бик каты шторм нәтиҗәсендә бик каты дулаган мондагы табигать һәм менә шушы монах дигән кыя чәрдәкләнеп юк булган. Күрәсең, менә шушы хәзер таралган урыннар. кызыкны. Ләкин 1893 елгы картиналарда мин сезгә кышлар күрсәтермен. Дивода, Панеда һәм бу вакыттагы монах кыясы да әле сакланып калынып, бу сурәтләрдә сакланып калынган. Хәзер мин сезгә кыяның тагын бер өлешен күрсәтәм. Менә монда карагыз, аскы өлеше. Аз көлешендә. Ә, мин сезгә бераз сумы нәрсә сөйләргә онытканмын. Монда башка елларда быел булмады ахрысы августта хайдайвинг дигән шундый спорт төре бар, ягъни ниндидер биеклектән сикерәләр. Менә шушында илнең төрле-төрле спортсменнары килеп, ялгышмасам, менә шушы биеклектән сикерә торган булганнар. Хайдайверлар. Бразилиядән дә бар иде, Аргентинадан, Россиядән һәм бик күп бик күп спортчылар бар иде. Хәтта Россиядә санкцияләр игълан ителгәннән соң да әлеге спортчылар монда килеп хайдайвинг буенча спорт ярышында катнашалар иде. Белмисең, бу менә былтыр үтмәде э, һәм э, быел да үтмәде. Ләкин аңа чаклы дәтерган елларда минем видеолар ясавымнан хәзер интернеттан табып мин сезгә шулай ук э, Күрсәтермен. Менә монда яр буе тулысынча шиплап булган була. Менә монда бөтенләй бөтенләй халык була. Һәм менә бу тирәдә төрле төрле катерлар, катамараннар, тамаша кылучылар бик күп була торган иде. Менә бу ягында карагыз. кыяның. Менә монда да галәте, яхталар, кораблар белән. Ә менә бу ягы башка чыгып карагыз әле. Теге ягын мин сезгә күрсәттем бит. Теге ягы текә булса, монысы пологи ясы буламы татарча карагыз менә монда чыксам монда чыксам тегендә төшеп була берни курыкмыйча һәм хәтта сикерергә дә була что ты скажешь поделитесь нет слов нет слов одни эмоции Да. Не, ну тут круто. Бу кыяга менү бер хәл. Әле бит бу кыядан дуслар төшәргә дә кирәк. Ә, менә монда әйткән идем бит, баскычлары шул кадәр шоп-шома, кайберләре көзге шикелле. Шуңа күрә әле ярый менә монда тотынырга. Мин шулай Күрсәттем бит сезгә, менә монда куй әле ул. Менә шушылай тотына тотына төшерәбез. Төшерәбез, төшерәбез сез менә минем аякларым күренде ниһаять. Кызлар, мин үзем дә әйтәм, өйрәнеп кенә киләм эшләргә бу камера белән. Үзегезләр өчен гаеп итмәгез. Әгәр дә монда килә калсагыз, бер әйберне истә тотыгыз. Аяк киеме булырга тиеш, бернинди шлепки, сандали түгел, ә менә я кроссовки шундый ныклы, шу аяктан шуып китә торган булмасын. Бу диваны шул кадәр күп иҗатчыларны илһамландырган. Аны шактый гына картиналарда күрергә мөмкин һәм бу дивада шулай ук совет чорында төшерелгән фильмнар берничәсен генә әйтәм, иң атаклылары ул 10 негритят, Человек-амфибия, Әлеге фильмнарны карамаган совет кешесе бик әздер. Менә аларның кайбер эпизодлары, өлешләре шушы дивида төшерелгән. Төшү юлы куркынычрак. Карагыз. Тар Бер якта менә ниләр, ташлар. Монда шулай бик ашалып беткән бу ташлар. Менә монда бөтенләй дә нидер рәшәткә.

Дива дип атала. Һәм моның ише урыннарның була бит инде төрле-төрле легендалар һәм моның да шулай ук легендасы бар. Янәсе, бу әле монда кыя булмаганчы, монда бик матур, ләкин бик каты холыклы бер кыз булган. Һәм бер сихерче, ләкин ул яхшы ниятле сихерче булган, яхшы күңелле сихерче, тотканда теге хатын кызны Менә ачуы килеп һәм әйләндергән менә шушындый гыяга. Бу бик матур, ләкин бик азгын холыклы хатын-кыз әле һаман да янәсе аның җаны шушы кыя эчендә яшәп ята. Ничә ел монда килеп, әлеге Алексейга әйтәм, Әле ярый бер караганда шушындый съемкалар бар. Әле кайчан шушындый матур урыннарга килеп, төшереп, информация белеп калыр идең. Менә минем янымда хәзер баш өстендә шушындый можжевельник. Искиткеч. Аның исе дә бик тәмле. Һәм аңның үзеннән агачыннан төрле Агач эшләнмәләр ясыйлар. Иң популяр әйберләрнең берсе ул кайнар, мәсәлән, чәйнеккә я кайнар таба астына куя торган шундый подставка. Һәм можжевельниктан ясаган шушы подставка өстенә кайнар әйбер куйсаң, аның исе чыга башлый икән можжевельниктан. Шуңа күрә Кырымнан кайтасың, хәтта кыш көне дә сине Кырымның һәм Можевельникның э, исләре э, бик рәхәт итеп уздырылган җәй турында исегезгә исенә төшерергә мөмкин. Ә хәзер мин сезгә күрсәтим әле асылмалы күпердән атлап баручы кешеләрне. Ипләп кенә баралар, курыкмыйча. Менә монда дивиның очы. Дивиның очы анда. Асылмалар. Менә бу белән хатын асылмалы күпернең беренче яртысын үттеләр. Артларыннан тагын бер пар килеп үрмәләп бара. Алдан хатын бара, арттан ир. Ә беренче пар очрагында башкачарак ир кеше бара алдан, арттан хатын-кыз. Диваның менә уң ягында да йөзүчеләр бар. Менә бу можжевельник. Бу Алексей телефонында казынып утыра. Все, спалили ди. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, шулай итеп, шушы Күзкәй дип аталган, әйдәгез Күзкәй дип атыйк әле бу камераны, аңа төшерелгән беренче репортаж тәмам. Э, миңа бер дә җиңел булмады. Әллә сөйләргә, әллә уйларга, әллә шушы камера дөрес э, төшерсен дип, аны һәрвакыт монда әле төймәсе дә бар, идарә итәргә. Ләкин әйтегез әле, ничегрәк беренче Коймак төерле булдымы, юкмы? Әгәр дә юк икән, куегыз әле зинахар өчен лайклар, перепостлар ясагыз, яме, чөнки бу Эйчи өчен, Эйчиның үсеше өчен, гомумән татар блогосферасының үсеше өчен бик мөхим әйбер. Исәнлектә, саулыкта, әле репортажлар, Алла бирсә, Кырымнан күп булыр, дуслар, элемтәдә, яме.